Si uh, hi bantukin can cha can sunglawi kan petu uh, kan pathian meng ṭhanṭhat si ko seh. Si nihin cu uh, Music Sunday si bantukin uh, kan music director nih a rak chimi kha a ṭha tak timi kha uh, tlawmpal te chim ka duh. E nu le pa kan sia, uh, mano kan sia, kan nau le nan sia te uh, kan thei a her tatak mi si ko tia kai zong ka zumh. E ruang cu hi kan can le ni he uh, Pathian rak rat lai ding hi aa nai chin ko cang tiah kei ka zumh. I maw hi bantuk khi aa zei kan ti lai. A music lei hrim khi zeitluk in dah Satan i a uk cang i zeitluk in dah Satan i a control cang timi khi a nu le pa tampi zong nih nan fiang lai tiah ka zumh. i mah caah cun hla kan ngeihmi cu a bik in ti mano kan sia kan naule nan sia music kan ngeihmi hi zeidah a si i zei bantuk an si timi hi kan i ralring ding mi hi a ṭha tuk hringhran tiah kei zong ka zumh namte hi cokai kan cokai um i namte khi hei zoh hmanh u law te nan min thlang min mah namte khi a chia maw ti si ahcun a chia lo a ruang cu mah namte khi sa cannak ah kan hman ma cun a dangdang te rawlchumnak caah kan herh i kan hmanmi a si asinain mah namte in khan mi na sawhnak a si si ahcun a chia cang Cucaah cun vawlei cung i kan ngeihmi vialte khi a chiami an si lo. A ngangai ti ahcun Pathian nih amah caah sermi lawngte an rak si. Amah sunparnak ca, lianngannak caah hman dingmi lawngte an rak si. I cu tikah cun nulepa nih cun tam deuh nih cun rap khi a chia ti kan hmuh ko lai nain rap zong khi kan zoh tikah khin te A ratnak taktak hi gospel thawngtha bia phuannak ding caah a rak i thawknak taktak cu makhi rak si cu. A satu hna hmasabik pawl hi zeihladah rap khi an rak sak ti si ahcun thawngtha an rak phuan ko cu. Makhi a rak i thawknak cucu asinain tu cu Satan nih tampi uk cang i music director nih a vun chimchimi cu country la hrim zong kha ti Satan nih uk khawh cu I cucaah cun zeidah kan ngeih timi khi kan herh tuk hringhran. I Satan sinin a rami vialte nih cun a tampi chim cang a chim cang bantukin ti desensitize a kan tuah. Phundang kan chim cucun thir a lin taktakmi in khin mithi pa khi sawh law a zei pipa cang lai lo. Asinain thir a lin taktakmi khan a nungmi kha na vun sawh a si ahcun a ai lai, a hram lai, a ruang cu a nung cu a ti. I desensitized kan timi cu zeidah a si ti cun thir lin taktak in mithi pa sawh bantuk hi a si. Hi cucaah cun Satan sin i a rami music kan ngeih tuk a si a si ahcun mithi pa bantuk kha kan si lai. a zeituk na hla a chiat a ṭhat lo timi zong kha te kan kan thei kan thleidan kho ti lo cucaah cun mithi bantuk hi kan lo cucaah cun kan i ralrin a hau tuk timi kha a vun chimmi te kha tlawmpal kei zong peh chih ka duh cucaah cun zei bantuk hla dah kan ngaih lai ti si cun a ṭhami tete country hla zongah khan Genera tampi um, outlaw country um, pop country um. Cuka zonzon ahcun zei bantuk bluegrass timi hna zong an um, honky tonk timi zong an um. Te keimah ka ngeih deuhmi hna cu honky tonk te lei de khin se te. zei bantuk hla dah an si te cun, bantuk hla pawl hna cu zei bantuk hla dah an sak te cun. Ka dawt nang he van ram ma khin, ni khakha cu nang ma kut nem tle in len ti in, cu ak cun, thinlung ritmi vialte hna le retheihnak vialte cu an ziam dih cang lai. Cu tikah cun nangmah kutnem tlaih in vanram lengtli u sih. Aw, khi bantuk te Dale Dodson te pawl nih an phuahmi hla te bantuk hi ka ngeihmi hna cu an si cu. Cucaah cun bantuk hla nan ngai ve lah. Zeituk an ṭhat te cun bantuk hla pawl cu Eden dum kong cu an rel. an chim tawn, an ṭial tawn, si nau tein ka dawt, nangmah mitfang ka vun hmuh ahhin cu Eden dum cu ka hmuh ve cang. Hey, khi bantuk hna khan cucaah cun te ka chim duh bikmi cu i ralring hna u sih. Zeidah kan ngeih timi kha hla cu mino ca deuh ah khan an vun chim i nu le pa zong tlawmpal te nanmah zong chim kan duh ve hna. Nannih cu hla lei cu nan tlu tuk la lo. hla i a chim duhmi cu zeidek kan ngeihmi ni khan tampi a kan hrawh timi kha chim duhmi si cucu nu le pa zong hi i ralring ve u hla cun nan si lo nan nan ni hi tadin nan ngeihmi he a tam tuk i ralring u a ruang cu an ṭhihmi hna tam tuk ve cang a ruang cu hla a chiat khawh ve bantukin khan tadin zong khi a chia kho ve cu zeidah kan ngeih timi zong khi i ralring pa u a cu tadin nan ngeih in khan herhlo herhlo keimah hna kha na kan hal le ka theih lomi tam tuk a ruang cu zeidah si ti cun te nan thei awk te khi hei thei ko law sa ko cu cu a thei hlut tuk in nan ngei tikah khin nan mah nan nun zong an thi dih cang hna motor mong tiang zong nan ngamh ti lo cu kan ha kha asli awk si lo cu cuca cun kanih mano zong hla lei kan ai ralring ve lai nu ve le pa zong tadin nan ngeimi zong kha ari ralring ve u timi te kha tlawmpal chim ka duh Asicun Baibal bia lei kan kal hna lai. Johan a ngan hleili nak zawn si lai. Johan a ngan hleili a hme hlei nga nak zawn. Johan a ngan hleili a hme hlei ngan nak ka vun rel lai. Nan kan dawt ahcun ka nawlbia kha nan zulh hna lai. One more. Nan ka dawt ahcun ka nawlbia kha nan zulh hna lai. Amen. Sicun thla cam hna u sih. Hallelujah, van le vawlei sertu Bawipa kan Pathian na masabik ah na ming thiang, na ming sunglawi ṭhangṭhat si ko seh. Maw Bawipa, nang nih na fale na kan dawt i na kan zangfah ca ka na lawm tuk hringhran Bawipa, na ming thiang ṭhangṭhat si ko seh. Bawipa, Kei zong ka hmur le ka lei le dang Bawipa nang nih sersiam law thluachuahnak pe law a ngaitu vialte hna caah Bawipa nunnak ka sinak ding ca thla ka cam ko. Ka Pa, kan caan kan zeizong vialte nangmah kut thiang chung kan ap. Khrih Jesuh nangmah min thiang le bochan bu thla campa Pathian. Amen. Si. Hi kan vawlei cungpi i tluk a buaimi music kong ah siseh, kan theihmi kong ah siseh, kan hngalhmi kong vialte ah siseh, Zeitindah Pathian kan lawmter lai? Zeitindah kan Pathian cu biak a duhmi a si i ṭhangṭhat a duhmi Pathian a si caah music in siseh a zeidang vialte in hin kan Pathian nih hin zeidah a duh bik i zeitindah kan Pathian hi kan lawmhter lai timi ha tlawmpal ka chim ka duh. ai thawknak bik cu zeidah si te cun zeizong vialte ah Bawipa lawmhter kan duh tatak si le amah hi dawt tatak kan duh a si a si cun ai thawk biknak cu nawlngeihnak si amen nawlngeihnak in aa thawk tampi ka hen ka pa amma ni pa nih tampi a kan chim cang nawlngeihnak tel loin hin kan Bawipa Pathian lawmhter khawh si lo ṭhangṭhat khawh zong si lo Cucah cun Jesuh Khrih nih Johan chungah a kan timi cu a ngan hleili a hme hlei nga nakah timi cu nan kan dawt ahcun kan nawlbia kha nan zulh lai ti si ko. Bawipa nih timi cu nan kan dawt a si a si ahcun kan nawlbia nan ngaih lai ti si. Bawipa dawt kan timi hi nawl ngeihnak he a kalṭi peng. Nawlngeihnak um lo si ahcun Bawipa ka daw ka dawt ti khawh si lo. Cucaah cun zeidang vialte nakin a herh bikmi cu amah nawlngeih hmasa kha a si. Nawlngeih timi hi zei, zeizong vialte ah khin hman khawh a si. Nu le pa zong hi kan chim a si ahcun tu uh, midang te bia kan ruah i kan hawile an si ah kan naule an si ah bia kan ruah tikah khin a ruang cu tampi khi kei nu le pa upat nak kong zong khi tampi ka chim ka chim tikah khin uh, anih zong khi zeitindah nan nu le nan pa caah nan duh piak hna ti bantuk hna khi ka hal tik hna khin a tam deuh men chimmi cu ma hi a si ka nu le ka pa ca bak ah hin inn nganpi cawkpiak hna ka duh ti khi a si inn ṭha taktak te ka nu le ka pa ca cawkpiak kho hna ning law ti hi ka duh tuk an ti cio ka hi mano tampi kan si lai kan naule tampi zong an si men lai nu le pa hrihrim zong nan si lai ti ka zumh khua lei in an nu le nan pa zong kha te inn ṭha lo lo ṭha serpiak nan duh dih cio lai a kan ti tawnmi cu se kan nu le ka pa he a rian an ṭuanmi ka zoh tikah hin ka zaangfak tuk hna ti khi si an upa cang an tar cang lai hi nak hin cun an tar deuh chin cang lai hi tuk tar ko bu in nazi rian an ṭuan ning hna ka zoh tikah hin kan zaangfak tuk hna ti khi si e kan nau le tampi maw khi ka zoh tik hna khan nu len nan pa he te an dawt ngai ko hna an chim ning ha cun An ti tawnmi cu inn ṭha, lo ṭha ti inn nganpi macun rian zong hi ṭuanti hna hlah seh ti hi kan duh hna ti si i cucaah cun ah tangka tampi ka kawl lai i tangka tampi ka ngeih lai i inn ka cawkpiak hna lai i cuticun rian zong ṭuanti hna hlah seh ti ka duh ti khi an si tam deuh cu mu. i ka halmi hna cu nan ruahnak a ṭha tuk nan idea zong a ṭha tuk asinain cu vialte nakin cun nan nu le nan pa nih an duh deuhmi kan chimh hna lai ka ti hna i cucu zeidah a si ti cun an nawl kha va ngai piak ko hna u ka ti hna na nu le na pa nih khan hmurthur kha va hlon an ti sia cun va hlon ko in thian an ti ahcun thian ni nak khan kha thian an ti si cun thian ko kan chim hman lai ka nau le mah kha na nu le na pa nih an duh bikmi cu sa ko ka ti hna e nu le pa zong ma cu a hman lai ti nan ti theo lai ti ka zumh asa cu manung kan mah shi hrim hman nikhin ko nawl ngai khi kan du ko cu nu le pa zong nih hin nan fale nan dawt tuk hna i in tha lo tha khi in chok pik hna se lo ti nan duh tuk ko lai na ten cun nak nan duh deuh mi cu zeidah si tu cun nanmah nawlngeih te kha si ko. Ka fa cucu tuah, khakha tuah timi te a na ngeih piak hna ah khin zeitluk in dah nan la lawmh. Cu ve bantukin van i ummi kan pa zong nih hin a fale nih an nawl kan ngeihmi te khi aa lawm ciammi si ko. Romantic relationship zongah cucu si ko. Ti ko nu le paul, keimah cu ka thei ve lo na te ka hawile nen chin ngam maw asu cu nu hrim khi zeitin an ti su cun attention an duh tuk ti khi si te attention pek khi an duh tuk le an ti ton mi cu an darling te nih thil hme te an chim piak an chim mi te mah te hme te khi an ngei piak hna cun an lawm tuk ti khi si

Nu nih khin a darling khi te tampi bia ruah tampi bia chim asinain a ngeih piak lo ahcun te attention tlawmpal te a pek lo ahcun a ngeihchia cang aa lawm ti lo cu a ngeihchia aa lawm lo tikah khin pa nih khan aa aa lawmh ṭhan nak ding caah khin te pangpar hei ti bantuk a dangdang khe a vun cawk piak tikah khin rian ṭuan maw ti si cun a ṭuan ko. Natin a sau a khan maw ti cun a khan lo. Voi hnih voi thum tiang cu te pangpar a cawkpiak ah khin aa lawm ṭhan kho. Asinain a voi linak ah cun a ngah ve ti lo. Aa ka dawt ka ngaihchiat can papoah le na ka lawmter can na ka lawmter lo can papoah hin pangpar na ka cawkpiak i ka duh ti lo ti khi si cang voi thum voi li tiang cu a ngah ti lo chim duhmi cu zeidah si cun a darling nih khan pangpar a cawk piak mak a cawk piak mi nak in khan zeidah duh deuh a nawl ngeih piak mi a bia a ngeih piak mi te kha si ko pa zong cu thiam cu kan se ve te vallei cung i relationship hmana da ko nawl ngeih kan duh ko cu kan bia chimmi te i ngeih piak te hi kan duh ko cu a si theo lai ti cu ka zumh. Kanmah minung hman nih hin nawlngeih te kan duh ko a si ahcun zeitluk in dah van i ummi kan pa nih cun a duh deuh chin lai. Amen. Cucaah cun ṭha tein ruat hna u sih. Pathian kan dawt kan ti a si ahcun a nawl kan ngei a hau. Johan a ngan panga kuat uh, Johan a ngan panga te a hme pathumnak ah kan hmuhmi cu hi tin a ṭio. Johan a ngan panga a hme pathumnak zon Si sorry Johan angan panga a so kuat khatnak Johan sala mo kuat khatnak Johan angan panga a hme pathum da kan hmumi chu zeicatiah pathian kan dawti cu a nawl kan zul tinak asi ko cun a nawlbia cu kan caah a har tuk lo amen Johan nih a kan timi cu Pathian kan dawt kan dawt kan ti hi cu a nawl kan ngeih kha a si ko ti. Cun Bawipa a nawlbia cu a har tuk lo ti. Amen. Cucaah cun minu le mipa minung pakhat nih hin Pathian kan dawt kan dawt nan ti tung i amah nih a kan chimhmi nawlbia kan ngeih lo tung a si a si ahcun Pathian kan dawt taktak lo. Baibal ca chungah kan hmuhmi cu thil hmete ah zumh awk a tlakmi cu thil nganpi zongah zumh awk tlak ti si. Amen. Pathian nawlbia chungah kan hmuhmi hna ahcun zeidah aa tel si cun lih va chim hlah ti si. Thil va fir hlah ti si. A si ahcun lih chim ah hin tah zeidah kan lawh i check hna hmanh u sih. Laimi pawng ah kan um deuh i Laimi hi lih kan i fawih ngaingai. Hrawkhrawl in thil tuah zong khi kan caah ṭhathnemnak si cun tuah a fawi ngai. Asinain mah khi kan zohṭhan taktak ahcun lihchim cu cu acozah sin i lih kan chimmi zong khi lihchim si. Kan Pathian i timi cu na kan dawt a si a si ahcun ka nawlbia nan ngai lai ti si. Cucaah cun Bawipa dawt taktak kan duh a si ahcun a nawl ngai ko hna usih. Lihchim bu in kan caah ṭhathnemnak tampi kan hmuh zongah zangfahnak kan nawl ko hna. Hrial ko hna usih. Thil hmete na caah a si ko na tein Baibal nih kan timi cu thil fate hmanh ah zumh awk tlak na si a si ahcun thil nganpi hmanh ah khan zumh awk tlak na si lai ti. Amen. Thil fate a si na ti i miaknak tlawmter tlawmpal te na hmuhmi ruangah khan thil nganpi na sung cang cu. Chim duhmi cu na sifak peng ko lai. Rang cu hi tluk kan sifak lio i mah hmete tangka hmete hman i zum awk kan tlak lo cun zeitin? Million ngei u selaw kan zum hna lo cu chin. capo biatak in kan chimmi kan i ruah tawnmi zeizei le si cu laimi he ka ti tawnmi cu a ṭhen million hrawng he hmu u si law a tlaih kan thiam la lo ti ka zumh kai cu kan rawk dih lai mah caah ten million ten hna kan ngeih lomi hna hi a zeitluk in dah pathian thawchuah a si kei zong ka check bak ve kei zong ka ti to mi ah ka hoi le he chapo ka hal mi hna chu lorry khi ongnu silo 1 billion mo nan duh deuh hnga 10 million te khi ka hal hna e atam deuh ni chung 1 billion kan duh deuh ti khen ti di e ma chu zeidan nan tu nak lai tin ha kha kana hal no nuam nak so khin na tin ka ruat mi chu kei 10 a so 1 billion nak in khin kei chu 10 million ka duh deuh lai ruang cu one billion hi cu kaa zum lo biatak tein kaa zum lo ka hmang kho lo ka thiam lo lo ten million belte hi cu maybe ka thiam deuh men na te ruahchan na ka ngei cuca cu ka chim duh nu cu zeidah si cu cun bawipa nawlbia ngei nawl ngei timi hi cu thil nganpi lawng ah khin si loin thil hme te zong a si cuca cun ka nu le ka pa hna hawi le kom hna thil fa tein khin thawk ko hna u sih nan fale nih inn nganpi cawkpiak an duh hna i rian ṭuan ti lo ding tiang hman in chiah an duh hna an ruahnak a ṭha tuk a kau tuk ko nain thil fate a simi an inn uh, sorry inn thianh te hman kha an tuah khawh lo si cun zeitindah A na tuahpiak kho taktak hna lo maw? Nan zum taktak hna maw? Ti thil fate hna thawk cu zeizong paoh kha cucaah cun thil fate kan timi hna hi biatak deuh in ruat hna u si law ngan deuh in ruat hna u si law fak deuh in ruat ko hna u sih. Amen. Zelo chungah kan hmumi cu Samuel chungah kuatkhatnak Samuel a ngan panga a so a ngan hlei nga a hme kul le hninak zun ah Cun Samuel nih aa thawh i, Bawipa nih hin Bawipa aw zulhnak i lawmhnak ngan a ngeih tluk hin maw khangh thawinak le raithawinak ah hin lawmhnak a ngeih ve? Zohhmanh, nawlngeihnak hi raithawinak in a ṭha deuh i amah bia ngaih hi tuukawng hna thau nakin a ṭha deuh. Amen. Samuel nih a timi cu, Raithawinak nakin hin Bawipa nawlbia ngeih hi a ṭha deuh ee. Khangthawinak nakin hin Bawipa aw ngeih hi a ṭha deuh ti si. Tukawng tampi, tukawng thau taktakmi ngeih nakin hin Bawipa nawl ngeih ṭha deuh tiah Samuel nih a kan ti. Amen. Kha raithawinak cu tuchan ah zei he aa lo ti si cun Bawipa ca rian kan ṭuanmi, Bawipa ca kan i pemi, Bawipa ca kan tuahmi thil vialte khi a ṭha maw? A ṭha tuk. Ka hei worship ṭhin zong nan si ah te, music department zong kan si ah kan Khrihfabu ca tam tuk nan i pe. A ṭha maw? A ṭha tuk. Nu le pa zong na si ah tampi khua le ram caah siseh, Khrihfabu caah siseh tampi rian nan ṭuan, tampi thil nan tuah. Cu vialte nan tuahmi hi a ṭha maw ti cu a ṭha tuk. Asinain Bawipa nawlbia nan ngeih lo a si a si ahcun pakpalawng si cang. music department hi tluk nan nan pe worship nan cong zan fatin te music practice nan tuah sunday su siama kan sia department kip rian tuan mi kan sia kan na pe tuk na lai mi tuk in hin khrifabu cha a pe mi ka thei na lo nan nan tha ba tuk ka ti ton mi chu ma chu chu nan tha ba bak asina te in hi vialte hi boipa no ngei nak um lo si sia chun Santlai lo cu. Keimah zong siseh, zeitluk hmanh hi nanmah ca i pe ko hmanh ning law Bawipa nawlbia ka ngaih tung lo a si si ahcun santlai lo cu pakpalawng bak si. Samuel nih a timi cu raithawinak nakin cun Bawipa ca i i pek lennak sa ah cun a nawlbia ngaih kha ṭha deuh e ti. Amen. Bawipa nawlbia kan ngaih hnu tuin khin kan na pe ahcun zeitluk in dah thadam, zeitluk in dah lawmnak um. Cucaah cun nulepa i fiang hna u sih. Nawlngeihnak kan timi hi fak deuh in ruat ko hna u sih. A ruang cu zeizong vialte nakin hin Bawipa nih a duh bik, a duh bikmi cu nawlngeih hi a si. Deuteronomy angan paruk am hi panga nakah Bawipa na Pathian cu na lungthin dihlak le na ruahnak dihlak le na ṭhawnnak dihlak in na dawt lai. Amen. Bawipa na Pathian cu na lungthin dihlak, na ruahnak dihlak, na ṭhawnnak dihlak bakin na dawt lai ti si. Amen. Matthai lei ah kan zoh ṭhan tikah Jesuh Khrih nih timi cu mah nawlbia kha te nawlbia vialte lakah a sang bikmi si. Amen. Nawlbia vialte lakah a sang bikmi cu Bawipa dawt a si. Bawipa dawt na duh a si ahcun a nawlbia na ngeih hang. Cu a sang bikmi nawlbia tlinh kan duh a si ahcun Bawipa nawlbia kan ngeih hau ko. Bawipa nawlbia ngeihnak um hmasa loin hin dawt khawh a si lo. A dawt hrim na daw kho lo. Bawipa ka dawt tuk tiah na ra i biakinn ca zong i pe len. har le fe in rian ṭuan ko hmanh law nawlngeihnak um tung lo a si ahcun Bawipa nih cohlanmi dawtnak si lo. Nulepa hna nan fale zong nih ah ka nu le ka pa ka dawt tuk hna inn nganpi ka cawkpiak hna lai ti le he chate rian a ṭuan aa zuam len he chatia rian pathum pali zong a ṭuan saving zong a tuah nan ca rian a ṭuan ko nate nan innpi ah khin A zei pipa nawlngeihnak zong um lo, a duhnak in a um, a thu a dir. Inn zong thianh duh bal lo, rual zong chum duh bal lo, ka fa cucu ka bawm ti zong duh lo. Sinatin nifatin te rian pathum cu aa tlaih peng ve. Nule pa nan lawm tak la maw? Kha si ko. Raithawinak in nawlngeih a ṭha deuh timi cu mah kha a si. Cucaah cu kannih cio zong kan nunnak ah zeidah kan lawh ve? Raithawinak lei ah maw kan pe deuh nawlngeihnak lei ah te nawlngeihnak lei tu ah hin i pe deuh hna u silaw Bawipa tu kha zeitindah kan lawmhter khawh deuh lai timi kha fakpiin i tlaih ko hna u sih. Johan a ngan hleng ah A hme pahra nak zawn ah kan hmuhmi cu ka pa nawlbia kha ka ngaih i a dawtnak chungah ka um bantuk te hin ka nawlbia nan ngaih ahcun kan dawtnak hna ah sorry ka pa nawlbia kha ka ngaih i a dawtnak chungah ka um bantuk te hin ka nawlbia nan ngaih ahcun kan dawt hnanak chungah hin nan um ve lai. Amen. Khrih Jesuh nih a Pa nawlbia a ngaih i a dawtnak chungah a um ve bantukin khan kannih zong nih khan cu Khrih Jesuh a dawtnak chung kan um ve khawhnak ding caah khan a nawlbia kha kan ngaih ve a hau. Amen. Cu nawbia kan ngeih lawngah khan cu Khrih dawtnak chungah cu kan um ve lai. Khrih dawtnak chungah um duh ko tung i nawlngeihnak um lo sia cun a si kho lo. Khrih dawtnak chungah um kan duh ve a si sia cun Pa, Pathian dawtnak chung um kan duh i Khrih Jesuh Khrih dawtnak chung um kan duh si cun nawlngeihnak kha um hau. Atu i zapi Baibal ca kan relmi chungah kan hmuhmi cu Johan a ngan pali a hme kul le thum kul le linak zawn ka rak rel lai. Sihmanhsehlaw Pathian a bia taktakmi nih cun thlarau le biatak in an biak caan kha a ra lio i hika hi a phan cang. Hi bantukin a biami hna hi pa nih a duhmi cu an si. Pathian cu thlarau a si i a biatu hna nih cun thlarau le biatak in an biak awk a si tiah a ti. Amen. Kan Pathian cu thlarau a si caah a biatu hna nih thlarau le biatak in an biak awk a si ti. Amen. Cu bantuk biaknak cu Pa Pathin i a duh bikmi biaknak taktak cu a si. Cu biaknak cu biatak a um hau i thlarau aa tel hau. Cucu zeitindah a si khawh ti a si cun zumtal zumtu hna nih khan Pathian dawtnak kan cohlan a hau. Cu Pathian dawtnak kan cohlan tikah cun zeidah cang ti cu Thiang Thlarau kha kan chungah um Amen. Cu thiang thlarau chung a um tikah khan zeitindah Pathian biak ningcang kha cu thiang thlarau nih cun a kan chimhhrin, a kan cawnpiak cang. Cu Pathian he khan kana pehtlaih zungzal khawhnak ding caah cun cu Pathian a dawtnak chungah kan um khawh pengnak ding caah khin cu thiang thlarau nih cun a kan hruai cang. Phundang ka chim a si ahcun thil ṭhalo tuah ding kha thiang thlarau kan ngeih ahcun kan tuah ngam ti lo. Cucu a ṭha lo, cucu a hmaan lo timi thleidan khawhnak kha cu thiang thlarau nih cun a kan chimh cang. Cu thiang thlarau nih cun nawlngeihnak lei ah khan a kan hruai cang. Amen. Asinain mah kha kan ngaih lo i hi chiti kan duhning kan duhning kan um peng a si ahcun a donghnak ah cun thiang thlarau hmanh nih chim, chimhhrinh khawh kan si ti lai lo. Cucaah cun Pa Pathian sinah peh peng kan duh i a tling taktakmi biaknak he Pathian biak kan duh a si si ahcun kan chung i a um i Thiang Thlarau hruainak ning khan cu nawlngeihnak cu zul hna u si law nung hna u sih. Pathian biak taktak timi cu music lawngah khan a si ti lo. A ca i kan tuahmi lawngah khan si ti lo. nawlngeihnak in a rami ah khan si cang. Amen. Ei cu nawlngeihnak kan timi cu tlachuah he a rami a si. Deuteronomy a ngan panga am he sawmthum le pathum nak ah kan hmuhmi cu nan co laimi ram chungah saupi nan nung i ramrel i nan nun nakhnga Bawipa nan Pathian nih nawl an pekmi hna lam kha nan zulh lengmang hna lai. Amen. Bawipa sin a rami thlachuah kan co tikah hi vawlei cung ram ah hin nun khuasaunak kan duh i thluachuah kan duh a si ahcun Bawipa nawlngeihnak he aa thawk. Bawipa nawlngeihnak kan zul a si a si ahcun hi vawlei ram kan nun chungah hin Pathian thluachuah tling zong kan co i nun khuasaunak zong Bawipa Pathian nih kan pek ko. I kan duh kan herhmi vialte zong cu Pa Pathian nih cun kan herh ning tein khan a tlinter zungzal ko. Zeitik hmanh ah tam hal in kan Pa Pathian nih cun an chia bal lo. Lungretheihnak le lungdonghnak zong ah khan kan Pa Pathian nih cun a zungzal in an chia la lo. Luatnak an um i a chuah khawh zungzal ko. Sinatein cu vialte cu nawlngeihnak in a rami a si.